twĩna maitũ ũgũkorwo agĩtũtarĩria ũhoro wa ndũma maitũ ũyũ rĩ eh, etagwo ndikwenda gwĩta rĩtwa rĩaku ndigagũtengũre tondũ nĩ ũru mũno no nĩ ndĩramenya atĩ Sofia rĩ nĩ mwarĩ waku nĩguo nĩ mwarĩ mhm, geithia mwĩroreri witũ matha
wĩ mwega mwĩroreri Nĩ nĩ ũrĩmi wa ndũma. Ĩĩ ndĩrenda kũmũtarĩria na inyuothe mũra- mũrerorera ndĩmũtarĩrie ndũma nĩ kĩndũ kĩmwe kĩa bata mũno na korwo nĩ mũhũthĩre mũno ndũma na mĩanga na ngwacĩ mĩrimũ mĩingĩ no mũmĩingate to mĩrimũ mĩingĩ ĩrarehwo nĩ kũrĩa tũcebecebe tũtũ twa mĩgate. na na tumicere riu miri itu ikaga hinya na ona wathie thibitari ukerwo ona mahindi maku matiri na hinya matirahota gukua ona mwiri uria winaguo tondu niuregete kuhuthira indo icio riu no ndimwirie mucokerere indo icio na nigetha tukoragwo twina afya ya mwiri. na ndũma tũrĩme, arĩa mena cianda nĩ marĩme biũ, na nĩgetha tũhote kũtwarĩra arĩa matararĩma indo ta icio mahote kũrĩa na nĩgetha nao mahote gwaka mĩĩrĩ yao.
Nĩ tũkoretwo twatarĩrio hau kabere nĩ Sophia, atwĩra atĩrĩrĩ, agĩtũtarĩria ũrĩa twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo tũkĩrĩma ndũma, Na ta rĩu kĩanda gĩkĩ gĩaku-rĩ, nĩ kũroneka kũrĩ ona mĩeũ mĩingĩ na ndũma cikĩrĩ o kuo. Ah, kwĩ hĩndĩ ĩkinyĩga ta rĩu kũrarĩ na mbura nene ta rĩu ngona gĩtiribũ gĩkĩ mbura ndĩrĩ ĩratiga kuura-rĩ, kwĩ hĩndĩ ndũma mbura ĩkoragwo ĩgĩkorwo na ĩkĩrehe thĩna thĩiniĩ wa mĩeũ itũ haha? No ĩkorwo ĩkĩrehe thĩna, kũringana angĩkorwo kwĩna maĩ marokĩra mũgũnda, ũkorwo mĩeũ ĩyo nĩ hĩndĩ ĩrahandirwo maĩ mĩao nĩ ĩkuagwo na ta hĩndĩ ĩno ya mbura-rĩ twakũra ndũma-rĩ twendaga gatĩri karĩa twekĩra gĩtina-ĩ tũkamĩkindakindĩra na mũhandĩre ũrĩa tũngĩhanda naguo-ĩ tũtikenja irima iriku mahinda-inĩ maya ma mbura yani rĩariĩ tũkekĩra gacekaceke na nĩgetha mweũ ũcio maĩ mangĩũka mweũ ũcio ndũthiaga tondũ ndũnenja irima rĩariĩ na nĩwahota kũmĩkindĩra hanini harĩa gĩtina-inĩ

mĩeri ĩtatũ nĩ ũgũkorwo ũgĩkũra gatũma na mĩeri ĩtandatũ ũgakũra ndũma njega biũ. Kwanja ndũma ona kwĩ rĩngĩ ĩninaga mwaka ũmwe na ĩngĩkorwo ĩtarĩ njũru ĩhĩaga kuma mũico nginya mũico tondũ yo ndũma ĩngĩkũra yambagĩrĩria ĩ kuuma mwaka gũthi na igũrũ yambagĩrĩria kũbutha na thĩ o ĩgĩkũraga na igũrũ ĩĩ ĩĩ.
No rĩu ĩ hau naho nĩho mũndũ agĩtũ rĩrĩa wathiĩ wamĩkũra rĩu nĩguo ũkĩhotaga gũkĩmĩharĩria ũndũ ĩngĩtuĩka nĩ ĩgũgĩthiĩ gũkĩrugwo. No rĩu itigĩkũraga ũguo nĩ nĩ ũndũ wa ici na ningĩ rĩ ũragĩkũria na biacara nĩ ciagĩũkire ĩĩ na nĩ irendekana mũno ĩĩ rĩu tũtirekaga andũ macikũre ũguo. Tũthiaga o ka- o kĩrĩa twakora tũtigĩirio tũkoya na nĩgetha tũkahota gũtwarĩra arĩa angĩ nao magakĩrĩe. Ĩĩ.
Thĩinĩ wa ũrĩmi ũyũ wa ndũma rĩ, wanakorwo ũkĩruta biacara ya kwendia ndũma? Ĩĩ nĩ ndutĩte, nĩ ndutĩte mũno handũ ha mĩaka ĩtatũ. Ĩĩ na nĩ nyonete nĩ biacara njega mũno mũno mũno. Ĩĩ no tondũ rĩu wa maũndũ kũnyingĩhĩra ma mũciĩ, ndĩna ng'ombe, ndĩna mbũri, ndĩna ndũma icio nĩ ndĩrenda kũrĩma rĩu customer ciakwa ĩ namba cia thimũ nĩ irĩ niĩ ngũthiaga ngakũra ngoka ngacithondeka wega ngacipaki ngathi ngĩneaga mũndũ kĩndũ kĩrĩa o iria njĩtĩtie akĩnengere kĩrĩa kĩngoniĩ
nĩ ũndũ mwega mũno nĩ ũndũ wa bata na rĩu ĩ kwĩragwo atĩrĩ mũndũ ena kĩndũ rĩ ndonaga bata wakĩo no kĩamweherera rĩ nĩ onaga bata wakĩo We tawe mĩaka ĩrĩa wĩ nayo rĩ, ah, ndona nĩ ũrahota gũikũrũka kĩanda gĩkĩ ũta- ũtekwĩnyitĩrĩra niĩ ndathiĩ gũikũrũka harĩa ndagũa na wathekerera haya haya gwaku rĩ ciana ciaku nĩ ciĩtĩkĩrĩte kana nĩ meti- nĩ mendete ndũma ũrĩa mũndũ wĩna kũu nja ũrĩa ũtarĩ nacio akorwo agĩcienda na agakorwo nginya nĩ arathiĩ thoko gũcigũra na mbei ya igũrũ nĩnda marakoretwo ma- magĩciraga na rĩu ĩ ndĩmaringĩrĩirie ũguo ngamaringĩrĩria rĩu nĩ ndĩona nĩ mara- nĩ maracirĩa rĩngĩ ngarega mũgate ũcio kũgũra ndũma icio ngacitherũkia wega rũcinĩ rĩ ngaciwa ngamenengere mũndũ nĩ egũkĩrĩa rĩu nĩ tondũ ndarĩ na wĩki ndarĩ na wĩki okorwo nĩ twana tũu tũbitũri tũ- tũ- tũmaitũ rĩ natuo nge- nge- ngekĩra ndũma na- na- na kawaru Ngamakimakimĩra, ngakĩmanenga mera mahe ciana. Rĩu i- ciana icio nĩ ikũraga cina mbia. ningĩ gũtirĩ irio njega ta icio Eni, nĩma nĩma nĩma nĩ kũrigwo marigagwo, nĩ kũrigwo. no nĩkĩ- nĩkĩo twĩ haha nĩgetha ũkorwo ũgĩtũthomithia na ũgathomithia mwĩroreri amenye atĩrĩrĩ ndũma nĩ ya bata na indo icio cia kĩndũire rĩ nĩ cia bata mũno ĩ mahuti maya ma ndũma Mahuti maya ma ndũma rĩrĩa metagwo metagwo matũ marũtũ marũtũ oa rĩtwa rĩu nĩrĩo rĩkũrĩte marũtũ maya rĩ eh. me bata thĩinĩ wa mwĩrĩ witũ ĩni mhm. me bata ma marũtũ mhm. tondũ nĩ makimaga irio mhm. ningĩ no gĩtoro kĩa ngima ndugĩte namo mĩaka mĩingĩ mũno na ngarera ciana na maya maya ĩĩ kugaga atä nyeni no mboga no thå kå ma na kabici ona hä ndä ä a ndathomithagia rä Eh, ciana cioka cikanjĩra atĩrĩrĩ na hĩndĩ ĩyo nĩ wĩra ũrĩa ngĩrutĩte wa kũmarugĩra hĩ m- mami tũkwĩragwo ma- nyeni atĩ tũrĩage ngirini ĩ na na kĩ- nyeni cia ngirini ĩ tũkerwo atĩrĩrĩ ona marũtũ rĩ nä nyeni cia ngirini må rä age mugae må rugagä rwo rä u ngä kä kä rä ra raiti koguo rä kä menya no mega ũkĩmenya nĩ mega na wamarugĩra matiathũkĩirwo na nĩ ũtũrĩte ũrugĩte na ciarä ciana ndungu må no no uge irĩaga wega må no ina hinya Nĩwona githĩ gũkĩrĩa ũũ ti gũkĩrĩa wega oo koguo mũndũ akĩmenye rĩrĩa na kĩanda gĩake kĩa ndũma ũngĩingĩra kuo kana ũngĩhungura kuo nĩ ũkuma na ndũma nĩ ũkuma na nyeni angĩkorwo rũciũ nĩ ũrenda gũkaruga ngima Eni, O- o- ona tũ- twagĩthĩna ithuĩ ona rĩrĩa kũ- nyeni ciagĩte rĩ ithuĩ tũtithĩnaga nĩ nyeni nyeni ndũma ikĩrĩ ho marũtũ maya tũgatua tũgathiĩ tũgeka ũrĩa ĩni Mũndũ arugaga ũga- ũgaruga ũrĩa ũrugaga nyeni ciaku cia kawaida ũgathiĩ ũgatinangia. Ũ- nĩ ũkũmatherũkia wamatherũkia ũite maĩ macio ũcoke wĩkĩre tũĩ tũngĩ tondũ ũngĩkĩ- ũngĩkĩrega kũmatherũkia rĩ me kanyamũ ta karwagatha

He hĩndĩ eh, ndũma igatheca nguo-ĩ mm. eh, ndera ngirigaca-rĩ mm. akĩnjĩra ndawa no makorwo nayo mm. no matiendaga kũhe arĩmi aya ndũma mm-hmm. tondũ rĩngĩ ciahota mũndũ ahota gũkũra ĩkoragwo na hinya mm-hmm. ahota gũkũra ndawa ĩtarĩ thiru na ĩthũkie ĩĩ Oh, koguo rĩ nĩ harĩ ihinda rĩrĩa rĩakĩrirwo no ta ndawa ũrĩa wĩkĩra nginya mbembe-inĩ Matiatwĩrire atĩrĩ- matia- matiaigire atĩrĩrĩ ĩkinyagia ĩninaga ihinda rĩigana atĩa ĩĩ no nĩ ũguo nĩ maregire nĩ nyamũ nyingĩ mũno ikoragwo cithecetwo nginya ona iria iraima kũ na thoko ĩĩ na kwĩ hĩndĩ ũkuona ndũma nĩ njega kwanja ta hĩndĩ ya riũa Gũtirĩ mĩnyongoro ĩrĩa ĩthecaga. Gũtikoragwo na mĩnyongoro rĩrĩa kwĩna riũa. Rĩrĩa kwĩna riũa. Ĩkoragwo kuo maita maingĩ rĩrĩa kwĩna mbura. Rĩrĩa kwĩna mbura. Ngoria atĩrĩrĩ, nĩ ũira wa ma atĩ thĩinĩ kũrĩa kwĩna kũrĩa kwĩna mĩeũ mĩingĩ-rĩ, nĩ gũkoragwo na rwagĩ mũno? Ta rĩu nĩ ndĩrona ũgĩĩthũa, na ndona o naniĩ nĩ ndĩreethũa, wanjĩra atĩ nĩ rwagĩ rũkoragwo thĩinĩ gũkũ mĩeũ-inĩ, na nĩ rũrĩ nĩ rũrũmaga mũndũ, mũndũ agatũnda, agacoka ningĩ... Kaũndũ kĩu gĩkehera kagũthiaga atĩa? Kĩũndũ kĩu nĩ gĩthengaga mm. ĩĩ ni tondũ gũgĩikara o hau ĩĩ ni gĩtigũcoka hagathira mm-hmm. na na ndikĩrĩ ndakĩigua mũrimũ mm-hmm. ĩĩ na tũgĩtũra igacoka thĩna ũcio ũkehera tũgĩtũraga gũkũ rũmuri rwagĩ-inĩ ngwĩciria gũtirĩ rwagĩ rwa marĩria oh, gũkũ gũtirĩ rwagĩ rwa marĩria nĩ rũrĩa rwa ũkũrũma rwehereire nĩguo nĩguo mm. ũngĩra mwĩroreri witũ atĩa ũngĩmũhe mataro marĩkũ mũndũ wĩ harĩ wĩna mũgũnda wake ena kĩanda ta gĩkĩ No ndatiranagĩra nakĩo nĩ agĩteire. Ũngĩmũtara atĩa?
No ndĩmwĩrire atĩrĩrĩ, kĩanda kĩu gĩake tondũ ndarakĩrĩma rĩ, eke atĩ, angĩkorwo angĩona ũhoti rĩ, ahe mũndũ arĩme na nĩgetha ahote gũteithia. Nĩ andũ aingĩ mũno matarĩ na mĩgũnda na marenda irio iria tũraruta mĩgũnda nĩgetha andũ acio rĩ, magateithio nĩ mũgũnda ũcio wake. Ũkaima ndũma ta icio. igathiĩ igatwarĩrwo arĩa matarĩ tondũ andũ andũ aingĩ ma- ma- matũrorete ũguo tondũ nĩ nyonaga atĩrĩrĩ arĩmi arĩmi meragwo me gĩko no reke ngĩkwĩre gũtirĩ mũndũ wĩ bata ta mũrĩmi gũtirĩ mũndũ mũtongu ta mũrĩmi ĩĩ ta rĩu tũngĩgoma

kana ndũngĩhanda mĩoyo ya ndũma no hande mbembe nĩguo ndingĩhanda mbembe ũndũ ũrĩa ũngĩka no ũ- ũ- ũhandire kĩrĩa gĩ- gĩtina kĩa terere kĩmwe ũguo ũguo gĩa gũtuaga ĩ tondũ hĩndĩ ya ũkamwa riũa kĩanda ndũkaga nyeni wa terere ũguo kana gĩthũkũma ũguo gũcangia tondũ rĩu terere ũcio ũngĩhanda mũingĩ nĩ ũteaga mĩeũ Ũ, nĩ ũgũte mĩeũ nĩ ũteaga tarĩu gũkũ nĩ kũrarĩ no ũracokire ũroma nĩ maĩ ndwendaga maĩ nĩ hĩndĩ ya riũa ĩĩ ndũma thoko rĩ mũndũ aragũra mbia cigana hihi Ĩ, ndũma thoko ina goro nĩ wahota kuona gĩtũma kĩmwe ũguo wĩrwo magana maya merĩ ndũma ĩmwe ũguo Ĩ, magana merĩ Ĩ, ĩmwe nawe rĩu wakĩgũra rĩ ndũgũgĩthiĩ gũtinangia ihĩũre thaburia ĩĩ nĩguo gũkũ gwaku kwanauma ndũma icio nene ũguo nene ĩ

Aukaga gũkũ ũkamũte ũka- ũka- ũgakorwo nĩ ĩrĩa ũrĩkĩtie nayo na ndũma nĩ ũrutĩte te- ũtaru tũũ tũkũ- tũgũkoretwo twakũra ĩ kana ũmũheaga tũũ tũnini ndĩmũheaga rĩrĩ tũtũ tũnini o nĩ tũũ tũnini ti teno ĩ thuna Ĩ, nĩ ici thuna. ici ndingĩmũruta ĩno nene aca nĩ Ya- thuna yangĩũka akore nĩ hĩndĩ wakũra no ingĩkorwo i- ikĩrĩa inene rĩ ĩmĩo yothe nĩ mĩnene nĩ ngũthi ngĩmũrutagĩra oneyo mĩnene Ĩ nake agagĩkũrie ĩni Nĩ wĩ goro. ĩ ĩ goro ĩyo kĩrĩa ta rĩu ĩngĩ njĩrĩga kũgũra hĩndĩ ĩyo ici matemenga mĩeũ rĩ Mokire makĩiya na magĩtemanga. ĩni yatemwo rĩ ũ- ĩngĩtemwo ũru rĩ ndĩngĩkũra Rĩu nao rĩ nĩ matigagĩrwo nĩ magĩtemega nĩgetha maũtigĩre hau nĩgetha nawe ũke ũmahandĩre rĩngĩ. Kamaka nĩguo ngĩũragia rũciũ makaiya kũ? Nĩguo nani ngũria.
Rũciũ magakĩiya kũ tondũ nĩmakĩananga mĩũ yothe. Tondũ ona rĩngĩ wahota gũka kĩanda ta gĩkĩ, ũkore ũrĩa kĩhana, ũkamba gũikara thĩ kũhoya. Atĩ?
Ũgaikara thĩ ũkahoya Ngai ũkaũria rĩu nĩkĩ aya.
Ũkamahoera? Ngamahoera.
Marega kũrĩa thithino yao matũra marĩa thithino ya andũ. Na nĩ maramenya ũrĩa ũthigĩkire ũkauma kũu wega ngamera rĩu tarora rĩu matingĩconoka ndĩraikũrũkia thumu na makũnia gũkũ mhm. macoka ũka kũiya mĩeũ ta ĩno ka kũndemera irigũ ta rĩrĩ na nĩho ndorete na nĩ anake mena hinya mhm. Iyo niyo iyo niyo njamba njithi iria turenda tuhoere muno niyo nikio mahoya maku marabatarika nigetha bururi uyu wirugamire. Ĩni. Mhm. Nĩ niĩ nĩ ndĩmahoyagĩra, ona ta ũcio wanyitirwo gũkũ rĩ, ũcio ũkũiguaga endaga gũcinwo ngiuga ndagacinwo rĩ, niĩ ndamwarĩirie mũno mũno mũno, na ngĩmwĩra mwanake mũthaka, na wĩna hinya, na ndũkende gwĩthũkia ũthaka ũcio waku na kũhũrwo, wĩrutĩre wĩra na moko maku, na nĩgetha wone kĩndũ gĩaku na nĩgetha Ngai akĩrathime kĩhote gũteithia nginya mũciĩ waku. Na ngĩigua nĩ anjigua,

ndĩna bata na kĩna niĩ ngũmwĩra ndwaria mahuti ma ng'ombe Nĩguo. tondũ rĩu no wĩra ũrĩa ingĩkĩrutĩrwo no wa mahuti nĩguo tondũ ona nĩ ingĩ moka makanjeke ngũrehere nyeki ũgũre rĩu githĩ ũcio ndeteithia Nĩguo, ndamũne nĩguo. ciringi ĩyo nĩguo nĩguo ĩni na nĩ kĩndũ kĩrathime nĩguo nĩ kĩndũ kĩrathime Ĩĩ. nĩ ũndũ mwega koguo watwĩra ona mĩĩũ ĩrĩ ogoro ĩrĩ ogoro ĩgoro na ndĩyo ndagũraga ndĩragũrĩte rĩ ndĩragũraga ĩyo ĩtatũ ciringi mĩrongo ĩtano no ti ti kũnjĩra atĩ mĩrongo ĩtano anjĩte 70 ngĩmwĩra nyenderia mĩrongo ĩtano tondũ ndĩragũraga magana mũgwanja Ĩ- ĩ, ndinatinĩria Ĩ.
ũgĩtinĩrio no ũgĩcoka no okorwo ngũ- no kwae kũiywo rĩ ndũngĩgathiĩ kũgũra mĩu ithe ndwana nĩ mĩingĩ ĩno rĩu korwo tũngĩrĩmĩra ĩno tũmĩthondeke wega tũkamĩkĩra mborea ĩno githĩ ndũkwara ũrĩa tumanĩte ĩgakorwo ĩ mĩthaka biũ
nĩ ũndũ mwega na nĩ ndiũĩ ingiuga atĩa he mũndũ ũngĩ ĩni nĩ ũndũ mwega nake agagĩkũrie nĩguo nake agagĩkũrie ĩni nĩ ũndũ mwega mũno na ndiona ingiuga atĩa tondũ ah, nĩ kĩrathimo ona gũkorwo nĩ wĩtĩkĩrĩte gũka kuma kũrĩa rũgongo kũrĩa tũkũrutire o kũu na woka nginya ũtarĩ mũtirima na waikũrũka kĩanda ũka gũtũthomithia ti andũ aingĩ ũngĩona na ningĩ rĩ no wega ũgagĩtũhe thiri ya gũkorwo kinyĩte hau ndũraturwo nĩ mahĩndĩ ndakũrikana nĩ waturwo nĩ mahĩndĩ wauga ndũraturwo nĩ mahĩndĩ na nĩ wahota gũka gũkĩanda gĩaku na ũkainamĩrĩra na ũkauma na kamũrigo ũngĩinũka nako mũciĩ na ũkauga gaka ndau- ndaruta ngurumo Niĩ ona mahuti marĩa nguaga ma ng'ombe njũragio waigĩrĩrwo nũ ma ngamera ĩ niĩ ĩ niĩ tondũ niĩ ndikaraga thĩ ingĩikara thĩ ndingĩgĩũkĩra nyonagia iru ng'ong'o nĩguo Eni. ng'ong'o Eni.
mũrigo ũgekora wĩ ng'ong'o akora wĩ ng'ong'o ngera mwathani thengiũ no andũmĩra araika aku ma- mandeithĩrĩria Ũũi, makũigĩrĩra tondũ mũndũ andinaigua ta ndakua ndahota gũthi mũgũnda njuge ĩ thengiũ mwathani nĩwona kũrĩa guothe ndarĩma mwathani no atũma araika aku mandeithĩrĩria ti hinya wakwa nĩ ti hinya wakwa eni nĩ ũndũ mwega na nĩ ũndũ wa bata mũno koguo thiĩ na mbere ndũga- ndũgakue ngoro kũhoera acio maragia tondũ no marĩkinya handũ ma- manoge matige na magũtigĩre kĩanda gĩaku wa ngatho cia mwanya rĩu ĩ mũndũ ũngĩenda gũgũkinyĩra rĩ kana mũndũ ũngĩenda hihi mĩeũ mũndũ ũngĩenda hihi ndũma mũndũ ũngĩenda hihi mataro megiĩ kũrĩma ndũma angĩgũkinyĩra na, na njĩra ĩrĩkũ hihi nĩ ũrĩ namba ya thimũ

Ĩni ũĩ sawa. Rĩu ũguo nginya nĩ aramenya gũkwĩra it is correct. Koguo wĩ hau rĩ ũgakĩrwo nĩ werwo wega ũrĩe indo cia irio irio cia kĩndũ cia ũndũire ũrĩe ndũma. Ona ndũgate ici.
Ona ndũgate memo rĩ. Werwo ona ndũgate memo rĩ. Arĩe ndũma ahande ndũma aga gũkĩhanda akĩgũre na no arĩgĩtuĩka hihi mũrĩmi. Tondũ tũtingĩiganĩra ithuothe mĩgũnda-inĩ. Tũtũ tũrĩmĩte na nona twĩragwo tũtirĩmaga. Tũtũ na nĩguo twĩ tũhoro. Tũtirĩmaga tũtũ tũrĩmĩte tũgathira. Tũtũ nĩguo twĩ tũhoro na ndũrĩ nginya iroruha.

ndiona ingiuga atia twagagĩcokia ngatho mũno tabarĩra yuma ũrĩmi na ũgĩ mũkinyanĩru ĩrĩa twathomithio ũhoro wa kũrĩma ndũma na tuonio cianda iria ciĩ gũkũ na nĩ acokera nauga wega mũndũ erutĩre wĩra na moko make na nĩgetha arathimwo na nĩ akũmithia tũrĩa nĩme kana ndũnauga ũguo twamakũmithia biũ wauga matome Ĩni marĩthi mũndũ arethi thino yake. Mũndũ arethi thino yake. Mhm. Niĩ ngũkũreheire tabarĩra ya ũmũthĩ njĩtagwo Sera wa Kĩmani ah, na no ũgĩtũnyite na njĩra na njĩra cia ng'enda cia ũkinyanĩria ah, Facebook twĩta Gĩkũyũ Television. Ũrĩmi na ũgĩ high tech nĩ Facebook itũ. Ah, na ningĩ ona ũngĩkenda gũkĩnyita thĩinĩ wa facebook no ũkĩnyite njĩtagwo Sarah wa Kĩmani ndakwendera hwainĩ mwega na nĩgetha ngĩehere hanini na nĩgetha andũ kana njamba citũ cia mohoro rĩ ikorwo igĩtũrehera mohoro ririkana gĩkũyũ television nĩyo te- ah, nĩyo television ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩkũra na rĩti nene mũno na nĩ kũringana na ũthuthuria ũrĩa ũkoretwo ũgĩkwo nĩ kambuni ĩtagwo CAF ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthugunda na ĩkarora